Ике дөньяга рәхмәт булып Җимәбеш пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәләмгә күңел түзләр белән чыккан салават шәрифләребез ирешсә иде. Без инде шул Рабигуль-әүвәл айларында менә яшәп барабыз һәм инде бу ай безнең пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәләм туган ае һәм инде бу айда без менә күбрәк пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәләм турында күбрәк сөйлибез. Ни өчен? Чөнки менә бүгенге көндә без тормышыбызга карасак, безнең инде күз алдыбызда бик күп мисаллар булып тора, без төрле кешеләр турында хәбәрләр җыеп торабыз, ләкин инде менә асылда мөселман кешесе Пәйамбәребез саләллаһу алейһи ва сәлам турында белеп, аның тормышын өйрәнеп, һәрвакытта Пәйамбәребезнең мисалын күз алдында тотарга тиеш. Ә ул дәрәҗәне ничек ирешергә, ул дәрәҗәгә ничек ирешергә без инде тиеш Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм тарихын, аның тормыш юлын өйрәнеп, аның сыйфатларын белеп, менә шул вакытта инде ул безнең күңелләребезгә кереп, безгә якын була. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм бер хәдисендә әйтте, Лә юэмину әхәдүкүм, хәттә әкуну әхәббә иләйһи мин вәләдихи, вә мин вәлидихи, вә минәннәси әҗмәин. Берегез, ди, иман туры тулы китерә алмый, иман, иманы камил булмый берегезнең дә, әгәр дә, ди, мин сезнең балаларыгызга караганда да, сезнең гаиләгезгә караганда, ганда да, сезнең әти-әниегезгә караганда да һәм бөтен кешегә караганда да якынрак булганчага кадәр. Мин сезгә иң күңелгә якын, иң яраткан кеше булырга тиеш, дип Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм безне менә шулай өйрәтте. Һәм менә без инде, менә бигрәк тә шундый айларда, шундый чаралар белән файдаланып, һәм менә бүтән вакытларда да һәрвакытта пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вәсәлләм тормышы турында мәгълүматлар җыеп, инде аны һәрвакытта күз алдыбызга мисал итеп тотырга тиеш. Һәм менә берничә генә мисал китерәсем килә, кайчан пиямбәребез безгә менә аеруча күрсәтте шундый тормыштагы күренешләр, кайсылар инде менә безне шундый пиямбәребез салләллаһу алейһи ва сәлләм дәрәҗәсен икән, нинди икәнлеген күрсәтәләр. Бер вакыт пиямбәребез салләллаһу алейһи ва сәлләм Ә Мәккәдә яшәгәндә инде Мәккә мөшрикләре белән аралашып, аларга бик күп ислам дине турында сөйләп, инде аларның ачулары килеп, алар әйттеләр, безгә пиямбәребез, шул пиямбәрне, Мөхәммәдне, салләллаһу галәйһи ва сәлләмне үтерергә кирәк, дип, шундый сүзләр, шундый нәтиҗәгә килделәр. Һәм менә бер төнне Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә хәбәр җибәрде, инде менә хәзер шул Мәккә шәһәрдән чыгып китсәң дә була һәм Мәдинә шәһәренә юлны тотсаң да була дип, шундый хәбәр килгәч, пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм төнлә белән шул иртәнге яктан өйдән чыгып китте. Ләкин пиямбәребезнең шундый сыйфаты бар иде, әмин дигән сыйфаты, теге әманәтле дип, аны бөтен шул Мәккә кешеләре шул сыйфат белән атыйлар иде, әмин дип, әманәтле, ышанычлы кеше дип. Һәм ничек ул күренеше бар иде, хәтта аның дошманнары, аны яратмаган кешеләре кайдыр бер сәфәргә киткәндә, ерак юлга киткәндә, байлыкларын пиямбәргә калдыралар иде. Өенә килеп, Менә син ышанычлы кеше, без сиңа ышанабыз, син урламыйсың, менә безнең акчаларны синдә тотып тор әле, дип, алар инде акчаларын шулай калдыралар пиямбәребезгә. Ә менә шул вакытта, кайчан шул дошманнары, Мәккә мөшрикләре, кем аңар акча калдырган кешеләр, шундый нәтиҗәгә килгәч, без аны инде үтерәбез, дип, хәтта шул вакытта да пиямбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм Үзенең менә шул сыйфаты белән, ышанычлы дигән сыйфаты белән, ул өйдән чыгып киткәндә үзенең абыйсының малаен Алине радиаллаһу анһуны калдырды да әйтте, менә бу акчалар, менә фәлән-фәлән кешеләр, алар синең янына килгәч, аларга шул акчаларны кайтарырсың. Менә шул әманәтле, ышанычлы дип, инде ул шундый мизгелләрдә дә, шундый авыр вакытларда да, хәтта аның дошманнары булганда да, аны үтерә торган кешеләре килгәндә дә, ул әманәтле саклыйм дип, инде шул кешеләргә бөтен акчаларын, анда сакланган малларын инде кайтарырга кушты Алигә. Менә ул инде безгә шундый бер зур мисал булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик юмарт кеше иде. Бер вакыт аның иенә китерделәр күчтәнәч иттереп бер сарык. Һәм өйгә кайтып җиткәнче Айша радиаллаһу анһа аның хатыны бөтен сарыкны таратып бетерде. Анда күршеләргә, мескеннәргә һәм бер кечкенә генә ит кисәге калды. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу вәсәләм өйгә кайткач хатыннан сорый икән, күпме ди калды сарыктан? Шунда хатыны әйтте, менә бер кечкенә генә ит кисәге калды, ди. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәләм аңлатты, юк, ди, калды, ди, бөтен сарык. Ләкин менә бу кечкенә кисәкне без югалттык, ди. Нинди мәгънәдә? Ягъни менә бу таратып чыккан сарык итләре мескеннәргә, факирләргә, күршеләргә, ул аларга калды, теге ахирәткә. Ул шатланды, менә безнең шунхәтле күп э, малыбыз таралтылды дип. Ләкин менә бу кечкенә ит кисәге без аны хәзер ашыйбыз да, аның безгә генә файдасы тия, без аны ахирәттә бер ничек тә сизмичә калабыз дип, шундый нәтиҗә ясап, инде Айша радиаллаһу анха, э, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва хатыны, аннары безгә инде шуны ирештерде, сөйләде, һәм без шул мисалларда күрәбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва бөтен сыйфатларда безгә иң зур үрнәк, иң зур күренеш булып тора. Һәм инде менә безгә шул айлар белән файдаланып, менә шул вакытларда, Аллага шөкер, хәзер безнең бик күп китаплар чыгарыла бу көннәрдә, дәресләр алып барыла мәдрәсәләрдә. Безнең инде бернинди сәбәп юк менә ул нәрсәне эшләмәскә һәм инде менә безгә тырышырга кирәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм тарихын белеп, өйрәнеп, инде аны